Helo pawb! Fel aelod Cabinet Tai ag Eiddo Cyngor Gwynedd, prif blaenoriaeth fi ydy sicrhau bod pobl Gwynedd efo hawl sylfaenol i gartre addas yn ein cymunedau ein hunain. A dyma yw nod ein cynllun gweithredu tai. Cynllun sy efo dros 30 o prosiectau uchelgeisiol iawn ynddo fo. Heddiw, dwi am fynd â chi trwy'r pump elfen pwysig ynddo fo. So, yn gynta, be ydyn ni'n mynd i wneud i daclo'r argyfwng digartrefedd sy yn y sir? Mae'n ffaith drist fod y nifer o bobl sy'n cyflwyno yn ddigartref wedi cynyddu yn sylweddol ers y pandemig, a dal i fod yn eich go iawn. A dwi yma heddiw yn un o datblygydau newydd y cyngor, sef hen safle Ysgol Glanunion yn Nolgella. Unwaith fydd hyn yn barod, fydd y pump uned fel hwn ar gael i bobl leol sy'n profi digartrefedd. Dyn ni hefyd yn gweithio ar sawl prosiect arall, sef creu 16 o unedau i bobl digartref ym Mangor, uwchraddio hostelau a chynnig llety efo cefnogaeth i pobl ifanc digartref yn Gista a NatWest yn Caernarfon. Mae cynllun hefyd ar gael i landlordiaid lesu eu heiddo trwy'r cyngor, sef cynllun Lesu Gwynedd. Ers ei lawnsio llynedd, mae bron i ugain o gartrefi ychwanegol am fod ar gael i'r cyngor i helpu i fynd ar afal â digartrefedd. Am y tro gyntaf ers 30 mlynedd, trwy'r ein cynllun Tŷ Gwynedd, mae'r cyngor yn adeiladu cartrefi newydd i bobl lleol prynu neu rentu. Bydd y tai hyn yn fforddiadwy, cynaliadwy ac yn amgylchyddol gyfeillgar. Bwriad y cynllun ydy cynnig cartrefi pobl leol sy'n methu prynu na rentu tŷ ar y farchnad agored a sydd ddim yn gymwys am dŷ cymdeithasol. Yn ddiweddar, da ni wedi prynu tir i adolydu tai yn Morfynefyn a Bangor a da ni yn y broses o brynu tir mewn safleoedd eraill trwy'r sir. Wrth gwrs, mae adeiladu tai newydd am gymryd amser. So yn y cyfamser, i gyfarch anghenion pobl y sir a frys, da ni hefyd yn prynu tai preifat. Mae cyngor yn y proses o brynu bron i ugain o dai trwy'r sir o Arfon i Feirionydd. Fel da ni'n gwybod, mae nifer y dai gwag yn broblem fawr i ni yng Ngwynedd, yn enwedig wrth ystyried faint o bobl sy'n angen rhywle fyw yn fama. I gynyddu cyfleoedd i bobl prynu cartref o fawn eu cymunedau, mae grantiau ar gael i brynwyr tro cyntaf adnewyddu tai gwag. Ers lawnsio'r grant, mae bron 30 tŷ wedi dod yn ôl i ddefnydd. Mae'n holl bwysig bod Tai Gwynedd yn ecogyfeillgar. Ein gweledigaeth yw adeiladu tai fforddiadwy sydd hefyd yn fodern ac yn wyrdd. Enghraifft yr oweregeaeth yma yw y Podiau Passifas yn Gaernarfon sy'n rhoi llety i pobl digartref. Mae technoleg yma yn golygu bod yr adeiladau yn defnyddio bron i dim egni, felly yn cadw costiau yn isel iawn i tenantiaid. A dyma fo! Pump elfen o ein cynllun gweithredu tai. Fel y cyngor, 'da ni'n gweithio'n galed iawn i sicrhau bod gan pobl Gwynedd fynediad at cartref addas o safon sy'n fforddiadwy a sy'n gwella ein hansawdd bywyd. Mae datblygiadau fel hyn yn Nolgella yn hanfodol i sicrhau bod pawb yn Gwynedd efo to dros eu pennau. Diolch am wylio.